Ehm, eh, jien għamilt perjodu illi l-aħħar erba' programmi u l-aħħar tliet programmi norqod l-isptar u kont qed immur eh, nibqa' sejjer television ġifieri. Allora kienet mill-ewwel kif taqbad tajt eh, diffiċli ħafna tara l U għan nistaw.
U li ma nistina vanitu. Iżda ma nħobb noqgħod attent kif nidher, fi sens ma mhix vanita ta' barra minn hawn, jiġifieri jiena finħares fil-mera jekk il-vanità tikkalkula tħares fil-mera tliet darbi qabel toħroġ, ngħidlek iva nħares darbtejn. U anke kif inti tipproġetta lilek innifsek ma' ħaddieħor, naħseb illi dik hija xi ħaġa li tagħmlek spiritwali jew le. Li bniedem inti meta arak u kellmek, jgħid isma' ra, dan bniedem illi nieħu gost fil-kumpannija tiegħu, dan bniedem sinċier, dan bniedem illi tal-kelma, dan bniedem, jiġifieri dawn huma affarijiet naħseb illi kollha jgħinuna fil-reliġjożità tagħna. Għandu x'jaqsam tkellem nazzjonalisti fuq il-one? Ma nitfagħlu l-frejn. X'għandha x'taqsam? Ħa tini ċans ħa ngħidha. Trid importatini tant Alla ħares u nittama li l-Ministru tal-Intern ikun qed jara dal-programm. Ma jitħajjarx ipoġġu kew imħallef lilek. Għax kieku l-ħabs mhux wieħed irridu nibnew, nibnu, imma xi sitta, b'għoxrin insular 'il fuq. Tajlandja.
Thailand post hekk relax. Mort? Mort, iva mort.
Qatt ma mort. Jogħġobni dik il-kultura ta' isa happy go lucky, issa di dejjem mill-lat ta' turist. U di xi ħaġa li kieku kellna ċans konna ngħiduha wkoll. Minn mod kif tħares meta tkun turist ma jfissirx li kollox ikun tajjeb, għaliex ir-reliġjon tgħallmek affarijiet. Sekonda Imma waħda. issa x- b'mod xjentifiku Ħafna aħna mill- nafu kemm hemm ħafna affarijiet. mill-qaddisin kellhom viżjonijiet tal-infern, pereżempju. Hija ma dan Jekk iftakar- tidħol ftit. eh, Int tiftakar li r- kellek reliġjon ta' kif jinterpretaw ir-reliġjon hija wkoll li pereżempju ehm, eh, il- id-dinja hija ċatta. Li tgħid li d-dinja tonda kienet ereżija r-reliġjon. Issa, ġveri, ma rridx nkun f'dik is-sitwazzjoni fejn. Ejja sa morru għal programm ieħor. Ħanejt ħaġa, ħanejt ħaġa naqbija, ħanejt ħaġa. Jiena jiena ngħix daqs li kieku hemm fis-sens li jiena lum minn kellima, daqs li kieku qed tisma' għax ma nafx. Daw kienu daw kien nies jiena kont qed nippjana biex niffaċċjhom biex ngħidilhom. Għax huma l-importanti mhux in-nies. Għax li huma dawk l-importanti, fost oħrajn kien hemm il-ġenituri tiegħi. Għax taffetwhom xi mod. U lanqas il-ġenituri, niftakar ma kontx għedtilhom it-tnejn li huma flimkien. Jiġifieri il-mami qabel mietet. Kienet ġa.
Għedtilha. Żgur, mela, mela, mela. Kienet diġà miżżewwed.
Żgur, ma kienet tfittiġ ukoll, kienet, kienet, jiġifieri le, le. U kif ħaditha l-mami? Il-mami aħna konna close ħafna ma' xulxin, il-mami kienet tinduna li jien għandi xi ħaġa li.
L-orjentazzjoni tiegħek. Li, eh, li, li kienet qed tarani jiena pereżempju nkwetat, m'iniex kuntent kif, kif kont qabel. L-omm, l-omm kienet tinduna u aħna kif ngħidlek kellna close ħafna. Qed nitkellmu sa xi għaxar snin ilu dan issa.